قد اپݨے چھوٹے آپ کیتن اساں ہاسے سال پہر تھی ڳیوں جئیں پیروی کیتی نئیں ساݙی اوندے پیرو کار سمر تھی ڳیوں تھی ڳئے ہئیں سخت مزاج اوویں احساس وسار تے شر تھی ڳیوں ہک پتھر وی انسان نئیں تھیا اساں کئی انسان پتھر کوئی نال بلھیندا نئیں ساکوں ہر کہیں کوں قہر نظر دے ہیں جتی رہندے ہیں اوقات دے وچ اوقات توں باہر نظر ہیں ڈسدے بکری ہر شیں کوں ہر بھیڈ کوں نہر نظر دے ہیں کل ہاسے امرت وانگ سمر اج جگ کوں زہر نظر آہا آہا آہا بہت خوب یار جیویں
دگھریا ہا ولٹیج اونویں حد وچ آیا بے حد لاتھے ایویں وقت دی زد وچ لاتھا ہے جیویں الف دے سر تے مد لاتھے نہ آپ وچ ممدا ہا جیرھا تھیا ہک نقطے وچ رد لا تھے جیرھا ثمر نظر دا قطرہ تے دریا دا سنگڑیا قد لا تھے رنگ رنگ دے خرچے کیتے ہن
میں تیڈے صرف سنگار کیتے رنگ رنگ دے خرچے کیتے ہن
میں تیڈے صرف سنگار کیتے

کڈھ کڈھ کے ساہ معصومیں دے گھن پیش تیکوں مہکار کیتے کڈھ کڈھ کے ساہ معصومیں دے
گھن پیش تیکوں مہکار کیتے کئی زندگیاں تھن قربان سمر تیڈے لحظے دے دیدار کیتے تیڈے بھاشے سݨ سݨ ہاں کمبدے کر ترس آوازاں پیاریاں دے
تیݙے بھاشے
سݨ سݨ ہاں کمبدے کر ترس آوازاں پیاریاں دے نسے پڄ سڳدے اسمان توں نی ساکوں بھوئیں تے لہݨ دیاں واریاں دے
ساݙے پست تھئے ہوئے حوصلے کوں ناں واہ واہ نال اساریاں دے ساڈے پر تھی گن کمزور سمر ساکوں ہن نہ ڈھیر اساں قدمیں کولوں مرضی تے ترٹ کہیں وی سمت نی سر سگدے اساں قدمیں کولوں مرضی تے ترٹ کہیں وی سمت نی سر سگدے کہیں نال سلام دعا سانگے ساڈے ہتھ وی کر نہیں اڑ سگدے جتھ ٹورے روکے جتھ ساکوں نہیں کر کوئی پیش عذر سگدے کہیں قد دا سمر پچھاواں ہیں اساں مرضی نال نی ٹر سگدے تیڈے دڑکے خطبے وانگ سنین
تیڈے دڑکے خطبے وانگ سنین۔
میڈیاں پیار دیاں گالہیں ٹوکیاں گن غم لہہ پے اکھ دے سینے تے منہ خوشیاں پھیر کلہوکیاں گن تیڈے رخ تے نفرت نظری ہے میڈی روح دیاں رمزاں ہوکیاں گن ہن سمر جھنک تے نہ بولیں بیمار کوں جھنکاں روکیاں گن کوئی قد نظریے۔ میݙے قد جیݙا رنگ روپ وی نال میݙا نظریہ نسیں نظر جھکئی میکوں ݙہجیں ہوئیں میݙی دید اچ دید رلا نظریہ پریشان تھیاں حیران تھیاں میں وپھل ڳیاں میکوں کیا نظریہ تہوں شیشہ چھوڑیم تروڑ سمر میکوں کیوں میں وانگ ٻیا نظریہ ہک شرط ہے ڄلدوں نال تیݙے بھانویں پار پھرا پروار پھرا دو ݙینہہ دے ہوندیں ہوئیں ساکوں ݙے رات ݙکھا چودھار پھرا
نہ تکݨیں کجھ نہ منگݨیں کجھ ارمانیں دے در مار پھرا اساں لوک غریب ہیں سمر ساڄاں اکھیں ٻدھ تے ول بازار پھرا۔